Main nya. Nama utai nya? Gunting batu kain. Ah, gunting batu. Satu, dua, tiga.
Gunting batu kain. It was at this moment that he knew he fucked up.
Kitai teruskan enggau video nya. Ok, soalan keterubah iya nya, kala tauka enda nuan makai utai ke udah labuh ba lantai tauka ari mija? Kemaya? Lemai tak deh.
Labuh ba lantai? Aaa.
Maya benung nya tak deh makai tai di empa. Nama tai nya tak deh, kerepek nya tak deh. Labuh ba atas lantai. Nadai orang meda aku ambil ke baru makai. Patut lah aku enda nemu.
Duhai. Kamah neh. Okey.
Di kala tauka enda. Ti bula ke orang tuai. Bula enda kala. Kenapa aku kena soalan tu?
Aduh. Bula enda kala.
Siapa enda kala neh? Kala enda kala. Harus jujur.
Hmm, aku meri sebelah. Okey, aku kala. Dan kala gara-gara ke pansut lah ngau kaban. Hmm, kaban ke pangan. Dulu oh, kaban ke pangan. And then last-last tapi aku rasa macam sebab salah ke ngagai napai. Ok, soalan ari aku iya nya, kala tauka enda nuan belaya enggau bala kaban nuan, belaya yang amat amat nyu sampai enda betegur sampai diatu ka, tauka belaya sampai datai jari ka, belaya serius ka belaya serius.
Chaya enda kita. Komen bebaruh enti kita chaya. Enda kala. Ti enda kala.
Deka edi kaban enggau aku. Kala enda aku belaya enggau diri setuju sama amai. Enda. That's the truth. How is soalan nya kan. Uh, dia harus jujur lah. Memang dia harus jujur. Out. Okay, jujur, jujur, okay. jujur. Kala enda, dek, ngiga panggilan ketegal boring.
Nama aku selalu tekena ke soalan-soalan yang hmm ke nyaa? Tenang.
Ex ne? Au ex lah. Ke dia tu bukai lah. Dia tu hmm serious ke nadai ke main-main sorry to say. Utai lama agi biak. Tu enda, enti kita bekenya meh kita neh. Ngarap ke seduai dek ke jenjang peramin lah. Amin.
Okey aku empu soalan dia tu okey. Aku ke zaman lo au.
Nang guai nang guai sabar lu. Okey soalan ari aku iya nya kala tau ke enda kala nuan nuan kena reject. Oleh crush nuan. Atau sapa sapa yang nuan. Kala madah yang di ko kia. And then nya reject nya. Kena reject. Mhm. Mesti jujur.
Ku rasa ya tu no betul. Bula ya nya bula no kia ya. Ke madah la ke madah la.
Nama ke madah enda kala. Enda nemu. Ah nemu seiko. Laban nama?
Laban selalunya laki yang ka kedai iya akan madah ngedi and then di iya reject. Ukai.
Nani?
Laban nama aku enda enda kala kena reject crush aku empu. Laban. Aku enda kala madah agai sida iya yang aku suka sida iya atau pun enda. Make sense? Make sense. Laban aku jenis ukai orang. Dulu first take. Ah iya. Ah action iya.
Aku ulih text orang iya first tapi aku enda confess lah madah aku suka ke iya. Pen aku ge anang kesal nya ku ka nanya siti tu. Kala tau ka enda dik ngaga fb, IG mana mana media sosial lah ento dik stok orang maksud ku stok ex dik ka stok musuh dik ka crush dik ka dik stok pangan dik. Ka pangan ku memang aku ngaga cerita kan suba lah aku kala ngaga siti IG ku kena ku stok iya. Tapi aku sayang ke iya lah. That's why aku stalk iya ngena IG Facebook. okay, dia tu turn aku. Oh. Nya adalah soalan-soalan kami. So, secara rawak. Oh.
Ada aku kan jujur tadi. Okay, so soalan aku. Kalau tau kena, Nuan reject kaban Nuan. Maksudku, bila yang main Nuan pansut, Nuan... Alur rejek madah lah maya alasan lah aku enda ulih lah uhh aku bisi pengawa lah aku busy lah hehehe akhir nya guys iya nyebut kala kala
laban jelaskan andai duit
uhh student life.
Nya bala tu hehehe. Sigi laban enda suka ulah iya. Ba kata orang, anang mempedis ka ati diri.
Nemu pah.
Orang nya iya sepatut kena nya. Alah bula bula aja bula aja. Baru tadi tu pansut eh.
Tapi iya yang mai ku. Bukai aku ngemai iya. Ti ku ngemai iya kada nak reject dah.

Pom lima. Nya pun gara-gara aku ingat exam math and math pom lima tu sama enggau pom empat ba otak tu. Kumbai iya formula nya sama. Sama.
Buruk aku belajar so biar ke nya aja sekali. Dua nama tu jadi gagal. Lulus. Mimit gi ko lulus. Tiga puluh semilan kan lulus iya. Ku minta iya meri ku siti markah. Ngiga-ngiga lah. Ngiga ni kuliah iya meri markah tapi tidak boleh ini tidak. Saya tidak akan bagi kamu markah. Soalan aku iya nya. Kala tau kena nuan kena ukum cigu. Meda be aku nyebut dah nemu iya. Gara gara ukum pan bediri belua ke bediri atas kursi ke nama nya bediri baruh mija. Okey enti ka nemu kala si kala bediri baruh mija ri.
Baruh mija enda kala ku ba atas mija kala ku. Okey kala nya Sesepal ba ditu. Ulih ja nanya enggau cikgu-cikgu sekula aku suba. Aku suba sekula ba Sekolah Campuran Daro, SK Gobelt enggau SMK Bako. Rata-rata cikgu nemu keni pangai aku. Laban nya aku selalu kena ukum. Apai aku cikgu ba school aku enti iya meda aku kena ukum ba bediri ba luar kan. Nama deka ni respon iya. Kena aja respon iya laban iya nemu pak ngulah aku ke ni. Ok kita dah almost sampai ke penghujung. Penghujung iya, penghujung iya.
Uh, okay, tu adalah soalan paling last. Asal ku, no, kuat akan dek. Asal ku sikit kalah ni ngagap pengawa tu. Soalan ya, kalah tu kan tak? Dek ngelanggar lampu merah. Lampu merah?
Of course la nn kala kala bila laban nya datai dia iya ko tukar agi mirah lanta mio abih ka aku pengujung nya deh ke nya jut cerita iya. Enda manah.
Duh. Iya selalu melanggar aku. Ih. Ih. Indi adik.
Okay guys. Kita dah sampai ke mujung. Nya aja video ari kami duai. Ngarap ke kita suka ke video kami. Anang lupa subscribes. Subscribe ba baru, klik like button and comment down below. Terima kasih laban udah meda video aku. Enda lupa like, comment, ngan subscribe ngagai channel aku.